Merħba lura. E, l-esperjenza spiritwali kif irriflettejna sissa e, f'din is-serje ċkejk natlaqana ma' Alla, imma wkoll ma' nafusna. Fl-istadji ta' Erikson dwar l-iżvilupp tal-bniedem, iż-żożija hija deskritta bħala iż-żmien li fih niskopri u niżviluppa dak li jien. U bla dubju din mhijiex skoperta biss taż-żożija għax nemmen illi nkomplu ngħixuha fil-kumplament tal-ħajja. Abram ukoll kellu bidla jew żvilupp fl-identità tiegħu, saħansitra fl-isem. X'wassal għal dan? Ara, ħa nibda mill-fatt li inti semmejt li din hija mixja fil-ħajja li tkompli tul il-ħajja kollha. Tagħmel ħafna sens. Fil-fatt, jekk ikollna nieħdu l-istadji ta' Erikson, jiena nara li jiffittja qisu ngwanta l-kliem tal-poeta nazzjonali Dun Karm. meta ddeskriva l-baħar bħala ż-żagħżugħ ta' dejjem. U naħseb li l-bniedem huwa ż-żagħżugħ ta' dejjem. Għaliex dakinhar li l-bniedem jieqaf ifittex u jiskopri l-identità tiegħu, imut. Fil-fatt, kemm hu sabiħ meta niltaqa' ma' anzjan, meta niltaqgħu ma' anzjan li għadhom ifittxu, għadhom mimlijin enerġija minkejja li forsi għandhom mobility problems jew minkejja il-limiti li l-anzjanità tagħhom toffrilhom, però tarhom dan l-ispirtu żagħżugħ appuntu kif ngħidu. Importanti li l-bniedem jibqa' dejjem dejjem ifittex. Għaliex kifet dakinhar li l-bniedem jaqaf ifittex imut. Issa ovvjament inti fil-mistoqsija tiegħek fakkarni fl-aħħar parti tagħha. Mela, Abram ukoll kellu bidla fl-iżvilupp ta' identità tiegħu, saħansitra l-isem. Sewwa. U x'wassal għal dan? Fil-fatt, jiena semmejt l-erbgħin sena fl-ewwel taħdita tagħna. U għedna li l-erbgħin sena huma l-kompletezza ta' żmien. Naħseb jiena l-ħajja tal-bniedem, fil-fatt Erikson jitkellem minn diversi stadji. Naħseb jiena kull stadju ta' Erikson nistgħu nqisuh bħala erbgħin sena. mhux għax fiżikament huwa 40 sena, iżda simbolikament huwa żmien partikolari. Iż-żgħożija, speċjalment it-teenage, hija l-persuna li għandha l-options kollha quddiemha. Ġeneralment aħna għandna choice of subjects, choice of career. Eh, nibdew naraw l-anzjanità għadha l-bot, hopefully, fingers crossed, il-mewt għadha 'l bogħod, għandna l-ħajja kollha quddiemna, allura nibdew nħossuna b'koll l-enerġija ħalli nagħmlu d-deċiżjoni tagħna. Naħseb fażi oħra hija l-middle age, għalhekk l-40 sena ta' Abraham hekk għax aħna ngħidu mal-40 jittanta bil-Malti, ma mbagħad life begins at 40 bl-Ingliż ukoll, ġifieri tagħmel sens. F'dawn l-40 sena eh, fil-middle age il-bniedem jerġa' jħares lura Jara ftit id-deċiżjonijiet li għamel u jara l-identità tiegħu kif tista' titrasforma. U jiena nara li s-sejħa ta' Abram kienet hawn fil-fatt fil-waqt li Abram jibqa' Abram għal tul fil-mument li fih Alla mbagħad eh, jibda jwettaq il-weda tiegħu l-isem jinbidel għal Abraham. Tajjeb li ngħidu li mhux mill-ewwel mhux mas-sejħa nbidel l-isem, imma fil-proċess, iżda imma narawha tul il-vjaġġ. U tagħmel sens għaliex il-vjaġġ huwa biss l-ewwel pass, u mbagħad tibda tterraq, tibda tterraq, tibda tterraq. U x'inhu dan l-bdil fl-isem fil-ħajja ta' Abram? Irridu nifmu ftit xejt illudi. L-isem, eh, għax tajb li ngħidu li fl-iskrittura eh, l-isem mhux biss it-tikketta li l-ġenituri tuna dakinhar li nitwieldu jibqgħu biex bija jibqgħu sejħulna tul ħajjitna kollha. Jew jekk ġejjin forsi minn eh, villaġġ jew raħal nużaw il-laqam biex nidentifikaw lilna nfusna, iżda huwa proprju l-identità tal-persuna. U jekk l-ewwel isem kien Abram, li tfisser il-kelma ab, missier, u Ram, mill-verb rum, li tkun imkabbar missier il-kburija, u forsi dan jagħtina ħjiel mill-fatt li Abram baqa' kkakmat mal-ġid li kellu. Bil-mod il-mod tul dan il-vjaġġ Abram trasforma u Alla at a certain point sejjaħlu Abraham, Lakka, naħseb kien ikun idea li kieku tajnila rasa u ġibnija eh, il-ħe għaliex eh, l-Ebrajk huwa bil-kontra tal-Malti. Lakka fl-aħħar tal-kelma ma tinħassx, f'nofs il-kelma tinħass bil-kontra tagħna tal-lingwa tagħna. Abraham, ab baqa' missier, mhm. imma mhux ram iżda raħam. Derivata minn reħem li tfisser jew ġuf jew ħniena. L-Ebrajk l-isem jew in-nom għal ġuf u ħniena huma l-istess. They are used interchangeably. Propju għax fil-ġuf naħseb hemm l-ikbar ħniena li l-om tagħti spazju minn ġisimha tarbija, eċetera, eċetera. U fil-fatt Missier il-ġuf kien, għaliex minnu sar, hu sar missier b'kotra kbira ta' ġnus. Iżda Abram li juri lilu nnifsu anke bħala missier il-ħniena. Meta wera ħniena ma' Lot, bosta drabi, meta Lot kien fi problemi, għamel il-vjaġġ u ħelsu, meta ġew biex jinfirdu, lil Lot tah il-possibilità li jagħżel l-aħjar parti tal-art. U fil-fatt hekk għamel Lot, ġifieri turi ruħha anke b'mod fiżiku din il-ħaġa. Allura l-identità li titrasforma tul il-ħajja. Alla għalhekk jibdel isem lil Abram. U allura tajjeb li nieqaf ftit u nirrifletti, isma' jiena fejn qiegħed fil-ħajja tiegħi, forsi għadni fil-bidu, fiż-żgħożija. Eh, allura nibda ngħid isma' l-identità tiegħi fejn hi. Kif ħa tibda tifforma? Jekk jiena qiegħed fil-middle aged, fil-middle age nħares lura ngħid ara għamilt ċertu deċiżjonijiet, wasalt saw. L-identità tiegħi kif trasformat minn mindu kont żagħżugħ? U issa li qed inħares 'il quddiem fit-tieni nofs tal-ħajja tiegħi, qed nara li hemm iktar limiti. Mela allura X'inhuma dawk il-limiti li issa qed jittrasformaw forsi l-identità tiegħi f'skont l-istat tiegħi, li jistgħu bl-għajnuna t'Alla nasal għall-anzjanità u hemmhekk fl-anzjanità fejn il-limiti tiegħi huma l-maximum. Kif l-identità tiegħi ħa tittrasforma ruħha skont l-istat il-ġdid tiegħi? U biex nagħmlu aktar immedjata f'dan ir-Randan, fejn hi l-identità tiegħi u fejn sejra? Interessanti. Kif qed nitkellmu fuq il-bidla? Mistoqsija li toħroġ mill-episodju tal-offerta ta' Eżak, b'mod leġittimu hija Alla jerġa' jibdielu allura. Ħin Marelli, bomba nukleari di. Alla jerġa' jibdielu, min jaf kemm il-drabi saqsejniha lilna nfusna, meta nkunu mixjin at a thousand kilometres per hour, kif il-ħajja tagħna mdorrijin ngħixuha, u jitfaċċa ħajt quddiemna u nidħlu fih u tgħid imma Alla biddel il-ħsieb. Imma Alla x'inhu jagħmel hawn? Hu interessanti għaliex Abram twielidlu Iżakk ta' 99 sena. Sara kienet well within her eighties. God bless her. Ah, żgur. Ovvjament naħseb huwa l-mod ta' kif l-awtur sagru qed jgħidilna isma' l-imposs qed jurina l-impossibilità tal-ħaġa, mhux bilfors kellhom dik l-età. X'qalb irid ikollha Sara madon. Mhux. X'ta' diżordu Meta tara tbatija u l-uġieħ tal-las. Allura Alla jerġa' jibdielu, Marelli għal xiex talbu li jissagrifika lil Ibnu. U aħna ħafna drabi ħadniha b'mod litterali bħala a test in the faith. Which at the end of the day it is ta' a test in the faith. Alla qiegħed jipprova u jgħaddi lil Abram mill-prova tal-fidi tiegħu. Iżda jiena naħseb li hija ħafna iktar minn hekk. Jiena naħseb hija id-don ta' Alla lil Abram biex jiskopri l-vera fatherhood tiegħu. Ħa nuża kliem inqas tqil biex niftehmu. Ejja nilbsu s-sandli, l-qorq ta' Abram u ta' Sara għal ftit minuti hekk u nħarsu ftit lejn dawn iż-żewġ ġenituri illi twildilhom dan l-iben wara tant u tant snin ta' stennija. Jiġifieri mhux erbgħin sena dimu jistennewh dan it-tifel, iżda tmenin sena, jekk nużaw it-termini tat-test, immaġina ftit, hekk nilbes ftit iż-żarbun, is-sandli, għax ma kienx jilbsu żarbun dak iż-żmien. U ngħid min jaf kieku jien bħala missier, min jaf kieku jien bħala omm, x'expectations kien se jkolli fuq dan il-povru, mhux se ngħid iben, dan il-povru iben. Li tant nipproġetta pjanijiet fuqu li jiena forsi nista' nkun qed noħonqu. Għalhekk Alla li nbierek, nemmen li f'dan l-episodju, apparti li qiegħed jittestja l-fidi ta' Abraham qed jagħmel xi ħaġa ħafna iktar profonda u sabiħa minn hekk milli illi qiegħed jippreżenta the true gift of fatherhood lil Abraham. Biex f'kelma waħda jekk irridu nagħmlu sommarju ta' x'qiegħed jipprova jagħmel Alla ma' Abraham qed jgħidlu Abraham tħobbu lil ibnek Mela issagrifika l-ideat, il-proġetti, il-pjanijiet li inti għandek għal ibnek. Ħalli ibnek, Iżakk, jgħix ta' Iżakk, mhux ta' Abraham ieħor. And that is the gift of true parenthood illi jiena nagħraf il-limiti ta' fejn nista' nasal u fejn għandi nieqaf ma' uliedi. Allura qegħdin naraw li Alla mhux talli ma jerġax jibdilu, talli Alla qed jagħmel ġustizzja mal-ħajja ta' Eżakk u don lil Abram biex hemmhekk verament jiskopri the true gift of fatherhood. Tgħidli kemm tkellem b'mod enigmatiku Alla? Iżda fil-verità Alla hekk jitkellem magħna u jitkellem magħna b'dan il-mod mhux għax iħobb ikun ta' diffiċli. Għalkemm naħseb xi kultant toħob jinbixna xi ftit ta'. Iżda jitkellem ħafna drabi b'mod enigmatiku għaliex jixtieqna illi l-vjaġġ tagħna ma' nfusna nagħmluh ehm, fil-milja tiegħu. ħafna drabi aħna min jaf kemm il-darba naraw fl-iskrittura li l-bniedem jistaqsi mistoqsija U Alla jwieġeb mhux bi tweġiba ma iżda b'mistoqsija. U narawha fid-dinja anke professjonali, jien naf ma' psikoterapista, ma' tabib, ma' direttur spiritwali. Ħafna drabi nidħlu għas-session mimlijin b'mistoqsijiet u nippretendu li ħa noħorġu mis-session eh, b'ħafna iktar tweġibiet Iżda ħafna drabi, iktar milli tweġibiet, noħorġu b'iktar mistoqsijiet. Dawk il-mistoqsijiet li jagħmlulna l-professjonisti huma importanti għaliex jisfidawna nistaqsu lilna nfusna u t-tweġiba mhux tiġi ppreżentata lilna fuq platt tal-fidda kif jgħid il-Malti nippretendu li l-bajtra taqa' f'ħalqna. Iżda li jiena nagħmel dik il-mixja interna li lili ħa tgħinni nikber bis-serjetà. U allura ħafna drabi, ma' Alla li nbierek, ħa nsib iktar mistoqsijiet milli tweġibiet diretti. Iżda mistoqsijiet li Alla ħa jgħinni nweġibhom meta jiena nikkopera miegħu. Allura niskopri l-identità ta' dan Alla mhm. minnu. Ekku. U forsi anka biex nkomplu ma li qed niddiskutu f'dan kollu x'inhi l-identità li niskopru falla? Alla illi huwa l-veru Abraham. Alla li huwa Missier il-ħniena. Alla Missier il-ħniena u Għajn ta' kull faraġ illi Kif għedt, l-esperjenzi tal-ħajja mhux dejjem iħalluna naraw ir-realtà. Li l-esperjenzi tal-ħajja forsi jimbuttawna biex naħsbu li Alla biddel fehmtu. Iżda mhux talli hekk, talli Alla juri lilu nnifsu verament kif inhu bħala jirrevela lilu nnifsu, juri lilu nnifsu bħala l-Alla li huwa Missier il-ħniena. Interessanti li Abraham, meta mbagħad jiddeċiedi li joffri lil ibnu f'sagrifiċċju, allura dan Abraham li kien lest li jkisser il-pjan tiegħu biex iħalli lil pjan ta' Alla jiffjorixxi biex jagħti l-libertà lil Iżak ikun Iżak kif fil-verità hu. Alla jipprovdilu dak li mbierek oġol jew dak il-gidi li kien maqbud mill-qrun tiegħu, u jsemmi l-post Abram Jaħwe Jireh, Alla jara, Alla li jara hu, allura il-muntanja ta' Alla li hemm il-providenza. Interessanti, Alla li jara, Alla li juri lilu nnifsu, li fiha naraw il-Providenza. U ħafna drabi din tiġri fil-ħajja tagħna. Min jaf kemm inkunu f'sitwazzjonijiet ta' tbatija, f'sitwazzjonijiet imwiegħra, inkunu down in the lowest of lows, u aħna ngħidu, Meta tmiss il-qiegħ, the only way is up, imma jista' jkun li mmiss il-qiegħ, noħroġ il-baqqun u nkompli nħaffef. Hemm basement taħt. Sewwa? Ekku. Iżda Alla jsibni hemm fejn inkun. Ħafna drabi ma naraħx, ovvjament, fil-mument ta' dlam m'iniex ħa nara lil Alla. Iżda x'jiġri? Inħares lura u nara li Alla verament huwa providenza, li Alla verament kien qed jara u nara illi Alla kien qiegħed hemm miegħi jimxi pass pass. Minkejja li dak iż-żmien ma rajtux. Iżda ħarist wara U rajtu. Għax kien hemmhekk. Tul l-istorja ta' Abram narawh jibni ħafna artali, għaldaqstant binjiet permanenti għal Alla. Però għalih kien jibni biss tined. X'tgħidilna hekk din l-immaġini? Ara naħseb jiena l-ewwel ħaġa li nerġa' nsemmi hija dik il-frażi ta' Father Paul Ketcut il-Ġiżwita. We are birds in flight. U din turi il-fatt li l-bniedem li Abraham bena tinet, il-ħajja nomadika, hija l-parabbola tal-ħajja tal-bniedem illi huwa nomadu f'din id-dinja, ultimately issa pajjiżna hemm il-verament pajjiż tagħna. Iżda lil hinn minn dan kollu, għax forsi dik kienet il-kritika ta' Marx u l-kritika Kommunista li l-fidi tagħna isma' qed tippreżentalna l-kejk fis-sema, mela f'din id-dinja allura naċċettaw kollox, mhux qed jgħid hekk. Anzi, qed jgħid isma', aħna ko-operaturi ta' Alla f'din il-ħajja. Tant hu hekk, illi filwaqt li Abram bena artali binja permanenti, tant hu hekk li nistgħu ngħidu li anke fdalijiet arkeoloġiċi ta' artali ta' eluf ta' snin ilu għadhom jinsabu fid-deżert tan-Negev, case in point. Min jaf kienx hemm xi artal minnhom li bnieh Abraham? Ma nafux ovvjament, m'hemmx il-firma tiegħu taħt l-opra tal-arti. Iżda interessanti li dan Abraham li jibni xi ħaġa permanenti lil Alla li huwa permanenza, ħafna drabi spiss ninsew illi dan l-Alla li huwa permanenza iddeċieda u għażel illi jgħix fit-tnet magħna l-bnedmin. Case in point, naqraw ftit paġni iktar 'il quddiem meta jiftaħ il-ktieb tal-Eżodu, Lil Alla li għażel li jgħix fost il-poplu tiegħu fit-tinda tal-laqgħa, fit-tinda tal-preżenza, fit-tabernak, dak li nsejħulu t-tabernaklu, li mhux it-tabernaklu tagħna sewwa, imma t-tabernaklu li kien it-tinda fejn jiltaqa' Mosè, skużawni, ma' Alla l-Imbierek u hemmhekk jiddiskuti l-ħtiġijiet tal-poplu. Iżda dan Alla li għażel jgħix fit-tinda magħna l-bnedmin fil-persuna ta' Sidna Ġesù Kristu. Interessanti li l-frażi li aħna nitolbu tant fl-Angelus, u l-Verb sar bniedem u għammar fostna. Meta naqrawha bil-Grieg, naraw il-kelma sar laħam u bil-Grieg il-verb qiegħed eskenosen, mill-kelma skene li tfisser tinda. u waqqaf it-tinda tiegħu fostna. Sabiħa mmens. Allura il-kontra ta' dak li prova jagħmel il-bniedem f'Babel. Ekku, ekku. Meta bena dak iż-żigurrat, eh, torri identità, ikona tal-istabilità. Il-bniedem li jipprova dejjem ikollu kontroll fil-ħajja tiegħu. Fil-verità Ġesù jgħidilna x'kontroll trid ikollok int, jiena qas inkapaċi nagħmel xagħra minn ġismi bajda jew sewda, nista' mhux immur għand il-hairdresser biex nisboħ, kif jerġa' jibda jikber ix-xagħar, jerġa' jibda joħroġ mill-għeruq, jerġa' joħroġ l-abjad, ġifieri. U din hija tagħlima profonda ħafna, life is all about letting go. Meta jiena ngħix f'tinda jfisser li m'għandix għeruq. M'iniex ikkakmat ma' post. Imma I let go of what I have, nippakkja t-tinda u niċċaqlaq post ieħor. U dan Alla li jiddeċiedi li jgħix ġo tinda juri, jkompli jikkonferma li Alla qed jagħmel dan il-pass, dan il-vjaġġ pass pass flimkien miegħi. U dan iqawwilna qalbna. Għaliex xejn ma jbeżżagħna u jaqtagħlna qalbna. Ekku. U forsi u dan li għadek kif hekk qedtilna issa, hemm xi mistoqsijiet li nistgħu nistaqsu aħna lilna nfusna? Naħseb l-ewwel mistoqsija li għandi nistaqsi lili nnifsi Anke f'din il-mixja tar-Randan hija x'qed iżommni ikkakmat ma' fejn jien. U x'inhi s-sitwazzjoni? Tista' tkun anke sitwazzjoni li mhix neċessarjament negattiva, iżda li jista' jkun mhix qed tħallini nikber. Forsi l-fatt li qed nagħti ħafna importanza lix-xogħol tiegħi, jew xi aspett fil-ħajja, jew xi persuna li mhux tħallini nikber fil-ħajja tiegħi. Jista' jkunu ħafna affarijiet. X'qed iżommni milli nikber fil-ħajja tiegħi? X'qed iżommni rooted f'dan il-post? X'qed x'permanenza qed nipprova nagħti lill-ħajja tiegħi? Forsi nsib lili nnifsi li m'iniex qed inkun kapaċi nkun liberu bħal Abram, ngħix ġo tinda, imma rrid nibni dan iż-żigurrat tal-Babilonja li li jżommni hemmhekk ikkakmat. U naħseb jiena t-tieni u l-aħħar mistoqsija għandha tkun din. Hekk, fejn naħseb li jiena nista' nikber fil-ħajja tiegħi? Eh, Jekk jiena m'iniex ħa nibqa' kakmat, imwaħħal fejn jien, fejn nista' nasal? U ħafna drabi id-destinazzjoni m'hemmx tweġiba għaliha. Jiġifieri din hija mistoqsija li qed nagħmel lili nnifsi li naf illi tweġiba fiżika m'hemmx. Iżda mbagħad hemm it-tweġiba spiritwali. Alla kemm jiena konxju li Alla jixtieq ilaqqani miegħi nnifsi. U għax ilaqqani miegħi nnifsi, hemmhekk insib l-identità vera ta' Alla. Missier il-ħniena. Nerġaw nitilqu propju, nerġaw nib. Interessanti kif erġajna. Nerġaw propju minn fejn tlaqna. Ekku. Dan u l-awgurju tiegħi. Ekku. Li niskopru l-dan Alla li dejjem lest li jagħmel li jimxi pass pass magħna fil-ħajja. U fuq dak il-punt nistiednek biex tigwidana ftit f'talba biex nagħlqu din it-taħdita. Ek Mulej Ġesu inti li għażilt li itterraq fit-toroq tal-art imqaddsa Passi fiżiċi konkreti f'din id-dinja, għażilt li tkun wieħed bħalna f'kollox minbarra d-dnub. Hekk fik naraw Alla li jrid jidħol f'intimità mal-bniedem, f'Alla li jinteressah tant mill-bniedem li jiddeċiedi li jagħmel vjaġġ mal-bniedem. Hekk, filwaqt li nirrikonoxxu dan is-sabiħ u din il-grazzja fil-ħajja tagħna, nitolbuk tibgħat l-ispirtu qaddis tiegħek ħalli ma naqtgħu qalbna qatt sabiex niskopru s-sabiħ li ma nibqgħux imwaħħlin, niskopru s-sabiħ li dejjem niskopru l-identità tagħna. Fuq kollox, is-sabiħ li niskopru Lilek kif tassew inti. Hekk ningħaqdu ma' Santu Wistin li fit-talba tiegħu jitlob qalbna ma ssib qatt mistrieħ jekk ma tistrieħx fik. Agħtina din il-grazzja li nibqgħu dejjem infittxuk ħalli qalbna verament tistrieħ fik għax inti biss tista' tkun il-milja tal-qalb u l-ħajja tagħna. Grazzi ħafna Joseph u nittama li anke dawn eh, l-episodji flimkien anka isarfu li ehm, namlu daqsxejn homework ukoll u niskopru minn aħna. Grazzi lilkom tal-istedina u l-awgurju tiegħi għal Randan sabiħ għaliex iċ-challenge joffri s-sabiħ, allura qaddis.